आ तू अता ऑर्केस्ट्रा पार्टी शुरू कर दिलहिन किया से अरे शंख फूके लेल यार नगवास मंदिर पर शंख फूकते पंडित जी के पेट खराब छैन डॉक्टर साहब शंख फूकै लेल मना केने छथिन काल्हि ई सब जबरदस्ती हुनका से शंख फुकवा लेलखिन आ हमरे धोती धोबऽ पड़ल दाग छुटने नहि छुटे राव बाय अरे ककरो और पकड़ लिया ने शंख फूकै लेल एखन इज्जत बचेनाइ जरूरी छै कि शंख फूकनाइ से कहू से तऽ छै रोज जाइ छथिन शंख फूकै लेल आ रोज धोती खराब कऽ के आबि जाइ छथिन ऊपर से डॉक्टर साहब सेहो मना केने छथिन जे जाबेत पेट खराब अछि ताबे शंख नहि फुकबाक अछि ककरो और देख लियो ने बड़का वाला शंख हुनका अलावा और के फूक सकैया पूरा आंध्रा ठारी में ककरो हिम्मत नहीं छे ओ बड़का वाला शंख फूक सके बलि प्रदान के लेल जे बेनीपट्टी सब पंडा सब एलैया हुनके सबके कहियो ने संग फुकता ओ सब खाली खस्सी के मूड़ा खाय लेल बैसल छै बेनीपट्टी वाला पंडा के छोड़ हमरा लगे एगो उपाय अछि केहन उपाय भोली पंडीजी के हगीज यानी डायपर पहिना दै छियनि आ तहन शंख फुकवा दै छियनि धोतियो नहि खराब हेतनि हाँ ई उपाय ठीक अछि बाद में अपन गंगा जल से शुद्ध भ जता धोती पर दाग नहीं ने लगता अरे भाई डाइफर पहिरने रहथिन तो धोती पर किया दाग लगते यार की भेलै भोली पंडीजी के कहिया उन शंख फूकै लेल जेता मंदिर पर अरे लेकिन ओतऽ बलि प्रदान करे लेल कलुआही चलि गेला यार रौबैं शंख फूकै कालमे हुनका पेट खराब छनि आ बलि प्रदान करै लेल कलुआही चलि गेलखिन डॉक्टर शंख फूकैसँ मना केने छनि बलि प्रदान करैसँ नहि आ ओनाहु ओ बलि प्रदान करैके लेल धोतीके नीचा डाइपर पहिर कऽ गेलखिन हेँ तऽ कोनो दिक्कत नहि हेतनि रौबैं हम सब एखने भोली पंडित जी के दवाई खुआ के आ ओछैना पर सुता के आयल छलिए पता नहीं कखन निकल गेलखिन बलि प्रदान करे लेल यार ओ लेकिन सही में ए देखलियन है जे तलवार कत्ता खुरपी हाँसू सब लऽ कऽ गेलखुन है अरे भाई तलवार तऽ भजते जाइ छलखिन रौ भाई हम कहबो केलियन जे पंडीजी एतेक अस्त्र के कोन काज तऽ कहै छथि जे बड्ड खस्सी छै हो एगो कत्ता से काज नहि चलतै रे उपाय कहू तऽ हुनकर पेट खराब छनि यार आप हद करै छथि पंडित जी रे करिया भोली पंडित जी के देखलहुन हैं की बात से अरे हमरा पूछबा के छल जे उपास में नारियल पानी के बदला में पानी पूरी वाला पानी पी सकै छियै जान एतेक मोन करैया चटक मटक खाय के तऽ उपास करबे बेकार करै छी ने हम उपास केने कहाँ छिए रे भाई तहन पूछ किया रहल छी अगला बेर से सोच रहल छिए उपास करे के तै लेल पंडित जी से पूछा ले एलियन है आ राव तोरी के पंडित जी के पेट खराब छनि अहाँ के दिमाग खराब अछि पंडी जी के पेट कहाँ खराब छन यार तहन की भेलन है पंडी जी कल दुर्गा मंदिर पर अन्हार में थाक के सुतल रहथिन तो हुनकर पेट पर कियो अगरबत्ती गाड़ के चल गए काल्हि भरि राति कत्ता लऽ कऽ पूरा मेला में ककरो ताकैत रहथिन हमरा तऽ कहलथि जे हम देख लेने छियै के गाड़लक हमर पेट पर अगरबत्ती सही में देखने रहथिन अगरबत्ती गाड़े वाला के ओतेक भीड़ में आ, ओतेक मेला छलिए ओतेक भीड़ लागल छलिए अरे भाई पंडित जी जगले रहतीन यार लेकिन अगरबत्ती गाड़ी वाला सोचल के जे ओ सुतल छथिन आ मेला के भीड़ के फायदा उठा के पंडित पंडित जी के पेट में भूर कऽ के चलि गेले यार वएह दुआरे पंडित जी बलि प्रदान वाला अस्त्र लऽ कऽ राइते से घूम रहल छथिन आ कहे छलखिन कि खस्सी संगे ओहो सार के जाबे तक बलि प्रदान नहीं करबे ताबे तक अन्न जल ग्रहण नहीं करब अरे भाई लेकिन अगर जब अगरबत्ती गाड़े के टाइम में तो पंडित जी के आंख पूरा बंद छलैया अरे पंडित जी सुतबे तेना करे छथिन जे तोरा बुझे तो सुतल छथिन मुदा ओ देखैत रहै छथिन सब किछु एह अहिना एक दिन सुतल रहथिन तऽ गिरगिटिया गिरगिटिया के पोता जे छै से गेलै आ तमाकुल चोरबा लगलै की कहियो सुतले में लप सन हाथ धऽ लेलखिन आ पकड़ि कऽ मचोड़िए देलखिन तोड़िए देलखिन सार के अरे वएह छौड़ा ने यौ जकर हाथ बाद में काटऽ पड़लै

अगरबत्ती गाड़ै टाइममे तऽ पण्डीजीके आँखि बन्द छलैए तहन केना जे छै से पण्डीजी देख लेलखिन आश्चर्य लागि रहल अछि अरे करिया तोरा केना पता चल रहो रे जे अगरबत्ती गाड़े काल में पंडित जी के आंख बंद रहे अरे सार के तोरा केना पता रहो एक्चुअली

तऽ हम जे छै से जोरसँ भोंकि देलियै अगरबत्ती तऽ गरा गेलै लेकिन अगरबत्ती गरलाके बाद ओहि जगहसँ खून निकलऽ लगलै तऽ हम जतऽ अगरबत्ती गरने रहियै तऽ हम सोचलियै यार एतऽ तऽ खून किया निकलै छै तऽ ध्यानसँ देखलियै तऽ पता चलल जे ई तऽ ककरो पेट छै जकरा हम माटि बुझि कऽ अगरबत्ती गाड़ि देलियै ओकर बाद

देखियो सबसे पहले बेल आइकन दबा लिया जना सब्सक्राइब कर लिए ठीक है तो अगर बेल आइकन नहीं दबेबे तो यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से अहाँ लग रिकमेंडेशन जाओ सकैए और नहीं जा सकैए बेल आइकन दबेला से ई फायदा छै जे अहाँ के नोटिफिकेशन बार में वीडियो अपलोड करे देरी एकटा नोटिफिकेशन आबि जायत कि ई वीडियो अपलोड भऽ चुकल छै